Kum Sanghni sawm pali a ni a, Indopui pahnihna tihchhiat vek tawh German khawpui Berlin chu kum sawm sarih dawn hnuah chuan a lo nalhin a lo ropui leh hman tawh hle a ni. Engkim thil pangngai anga a kal mek lai chuan pa pakhat hi rei tak mu hnu harh leh ang mai hian a rawn meng tak kawk a. A awmna hmun hi mi inkilh sir a ni. Chhuatah chuan a muzang thal a lo ni a. Chupa chu tu dang ni lovin amah tak a Dolph Hitler a ngei kha a lo ni. Ball pakhat hi a lo lum a, a bulah chiah chuan a ding a. Chu ball chhar tumtu naupang pathum hi an lo lang a. Ani chu lo tho chhuakin an inhmachhawn ta ren rawn a. Naupangte chuan, I tha maw ka pu? an ti a. A nih chuan khawi lamah nge kawngpui a awm tih a zawt ta a. Hetia an in biak lai tak hian news reporter Fabian hian chanchin thar a lo report mek a, an camera chuan an hnunga Hitler-a che vel pawh chu a la fuh a ni. Hitler-a chuan a lukhum chu a an khum tha teh teh a, a bihrukna hmun bunker awmna a zawng zui ta a ni. Khawlaia an vah vel chuan Monohuila mi rawn tawlh te chu a tawk a. Mak a ti em em zel mai ni. Rilru bang bo tak chung chuan a kal zel a, mite chuan thla an lo lak sak duh em em mai a. Lirthei changkang tak tak te chu a han chul thuak thuak a. A khawvel chuan a rilru a ti buai hle mai. A mumang a ni emaw a ti hial. Pa pakhat hi an awmna hmuna va zawt ngial a. Ani chuan chhang tha ta mai lo chuan thla a lo lak pui thung a, mite chuan an bawr luai luai a, Hitler-a lema inchei a lem changtu emaw an ti a ni. Hitler-a chuan nu pakhat hi engkum nge a nih a va zawt a, a tawngkam a vin deuh ni ngei tur a ni. Hmeichhia chuan a lo hlau va, a mi tah tak mai chuan a lo spray ta mai a, Hitler-a chuan thip a ti hle mai, a khawmuah a fiah lo zui a, a pai ta chawn chawn mai ni. Chanchinbu dawr hi a va vak thleng phawih a, Chanchinbu chu a han en chian chuan October thla kum sang leh sawm pali a ni tih a hmu ta mai a, mak a ti teh e. Dawr chhuar bawh tlu rawk khawpin a tlu ta thlawrh mai ni. Chutih lai tak chuan company lian tak office baktah hian board meeting an lo nei a, an hotupa chuan an zinga hnathawk tha nia hriat promotion pek a tum ta a, lo in beisei ru ve tak Christoph aiah chuan hmeichhe dang zawk chu a promote ta mai a, a lungawi lo hle ni. A lungawi lo chu inhrikthlak nan Hitler-a thla lo la fuh tu Fabiana kha a ban ta ngawt a, office atang chuan an theh leng ta lawp mai ni. Dawrte neitu chuan Hitler-a tlu kha a lo buaipui mek a, ani chuan engtik kum nge ni tih an zawt nawn leh a, kum sang ni sawm pali nih thuin a chhang ta a, Hitler-a erawh a la bang bo hle mai a, hepa hian a kidnap ta a ni tih in hria a, Hmelma lam chang anih chuan thah-ah a vo vel thul. Dawr nghak tupa chuan Hitler-a ang a tih thu a hrilh ta a, ani chuan Hitler-a a nih thu chuan a chhang thuai a, Chanchinbu chu a han chhiar chhoh tak zel hnu chuan thil awmzia a man chho ta zel a, a lo hriat thin German kha a ni ta lo tih a hrethiam chho ta uar uar a ni. Fabian chuan lung hnu tak chungin a video lakna hnun ber chu a lo en mek a, a nu chuan hna thar a hmu leh mai ang tiin a lo hnem vel a. Chutia video a en reng lai chuan a hnunglam hla deuh taka Hitler-a hmel ang tak chu a va hmu ta a, Mak an ti nu fâl hle ni. Dawrhngak tupa chuan Hitler-a hnenah chuan a kawr su tur chuan thurawn a pe ta a, a rim che deuh a ni. A thurawn chu pawmin a thawmhnaw chu a va suk tir ta a. A uniform a suk tak si ah chuan jeans leh kawr eng piat a ha ta a ni. Dawr te rawn thlen hnu chuan Fabiana hian a lo nghak reng mai hi a lo ni a. Ani hian Hitler-a hi hman tangkai tum hle mai. Video shot pui atan a sawm ta a ni. Hitler chuan a lo pawm ve mai bawk a, eizawnna bul an tan chho dun dawn ta a nih chu. Hitler-a chuan TV a han hmuh te chuan mak a ti em em zel mai a, a tan chuan thil thar vek a ni. An han zin chhuak dun ta a. Hitler hi a tui la ngai politics-ah a la tui reng a, an vah velnaah te chuan he mite chu politics kaihhnawih a zawt kual ta zel a ni. Tumkhat chu hmun pakhatah hian an kal a, chulai hmunah chuan ui hi Hitler-a chuan Ka infiampuie a ti a. Willa chuan a kutah tak chuan a lo seh sak ta mai a. A thinrim phut insum zo lo chuan a kap hlum ta nghal thawr mai a ni. Chu a che vel lai chu camera hian a lo la fuh tlat mai a, a la pawi thui mai thei a ni. Fabian chuan thinrim takin a chhuah a chal a, a pistol te chu a chhuhsak ta a ni. Sumsiamna tur an ngaihtuah chhuak ta a. Khawlaiah chuan Hitler-a chuan mi kawng kalte chu an lem a lo ziahsak ta thin a. Mite chuan an lawmin an tluang phian. Hitler-a tak tak kha lem ziak thiam a ni tih hre reng ta ila. An khuaah chuan an let leh ta a. Fabian chu a pu hlui hnenah chuan kalin Hitler-a thla a laksak velna video chu YouTube-ah chuan a upload a lo ni a. En tur tha nem tak an awm tih a hriat chuan a pu hlui Christoph-a chu a phur hle a. Hitler-a hming leh a biak theihna te chu a zawt ta a. Hitler-a leh Christoph-a chu an han inhmuh chuan an inbe fuh lo deuh ni ngei tur a ni. Christoph-a chuan Hitler-a chu kalbopui tur chuan a ti ta a. An chu ama chuan Hitler-a chu ama thuin an director hova an meeting lai chu a va luh khung a. An hotunu hnenah chuan German chanchhuahna hna thawhpuiah a va sawm ta ngawk mai a ni. A nipui ro lah chu a lo phur khawp a. A ruahman dante a zawh hnu chuan pi ber chuan show buatsaihpui atan chuan a pawm ta mai a ni. Fabian lah chuan a pu hlui chu hna a pe let lo a nih chuan Hitler-a kalbo pui daiha a lo vo ve than bawk a. Chuti na nana chu tiin Christoph-a chuan Fabian chu thingpui eng ilo sem tua a hmang ta a ni. Hitler-a chu ama Paul-in dawhkan an pe a, computer hma a thu ve ta zan mai. Nula pakhat hian thutpuiin a email tute chu a siampui ta a. Adolf Hitler tih hminga email siam an tum chu hmangtu an lo awm tawh hi alo ni a, a hming an ruksak a ngaiin Hitler-a chu a lawm lo hle a ni. Kristo pakhat amah aia hmeichhe dang promote a ni ta kha a la paidam thei lo va, rilru che tak pawhin amah tihchhiat theihna tur ngawt a ngaihtuah ta a ni. Saw hi a siam ta a, he saw kal tlang hian Hitler a tih mual pho a racist tak anga lantir a tum ta a. Saw a inṭan chuan Hitler-a chu a lo ding chhuak ta a, fiamthu thawh tura tih a ni. A sawi tur zawng zawng te chu a chhiar turin ziak sa an lo ti lang zel a. Hitler-a erawh chuan chu thil chu a chhiar duh ta hauh lo. German rama pem lut te nui zatna lam thu vek a ni. Hitler-a chuan TV hi thil hmuh chhuah tha tak mai a nih thu a han sawi te te a. Amah erawh chu TV channel lam buaipuitu company te erawh engmah a lo mai an nih thu a sawi ta tung a. A tawng chhoh tak zel hnu chuan thu pawimawh tak tak te chu a sawi chho ta a. Germany in harsatna an tawh dan leh an hma lam huna buaina lo awm chho thei zawng zawng te chu a sawi chho ta a ni. Hitler-a kha mite hneh theihna mak tak neitu a ni hrim a, mite chuan an ngaithla tha duh ta em em a ni. A sawi zawh chuan kut te chu an lo beng ta dar dar a. An hotunu Christoph-an a itchik em em a hming Bellini chuan Hitler-a hlanna sawh tam zawk buatsaih tur chuan Christoph-a chu a ti zui ta a, a lawm lo rilru khawp mai. Roman-a kha a hlawhchham chiang em bawk a ni. Hitler-a chu lo lar chho ta hle mai a, interview hrang hrang a nei chho ta mawlh mawlh a. A sawi uar ber thin chu German ropui zawka hlan kai leh Make German Great Again tih a ni. Ṭum khat chu an office chuan lehkha pawimawh tak an dawng ta a, uikah hlum man an rawn ṭhing a ni. A hma a Hitler an ui a kah hlum ngawt kha a rawn lang chhuak leh ta anih chu. Rilru che tak Pu Christoph-a chu a lo phur ta hle mai a, Hitler-a leh an pi tih ming chiat theihna hun remchang hmuh angah a inngai a ni. Saw an han ran leh chuan thu eng eng emaw hi an sawi chho va. Chutih lai chuan Hitler-an ui pakhat a kap hlum lai chu an ti lang ta mai a. A lo thlirtute chuan hmuh har an ti a, hmai an lo hup chawi chawi ta mai ni. Ruahmantu tenawm tak amah tihmualpho tumtu an awm tih a hre nghal thuai a, Hitler-a chu a ang ta chiam a, Hristawpa erawh a lo nui khi var var thung a ni. A ruahman hnaah chuan a hlawhtling chiang ta hle mai. Bellini chu ban a ni a. A aiah Christopha chu dah a ni zui ta ni? Hitler-a chu Fabiana inah chuan a cheng ta a. A hun awl chu hmang thain a vei zawngte a bun chhuahna lehkhabu a ziak ta a. Chu a thu ziak chu mite chuan an lo lawm kawp a. Reiria lovin lehkhabu hralh kal ber a lo ni zui ta a ni. Thla thum a lo liam a, Fabiana thawhna hlui company Christopha enkawlna hnuaia awm mek chu. A lo tla hniam hman hle tawh mai hi a lo ni a, Kristopa chu a lungawi lo nasa mai a, dem tur te chu a zawng kual vel a ni. Chutih lai chuan lehkhabu hit tak Hitler-a'n a lo ziah dakah chuan Fabian chuan Bellini kha chu lehkhabu chu movie puitlinga siampui turin a lo dawr mek a ni. A ni chuan a lo pawm a. Hmun pakhatah hian Fabian chuan Hitler-a chu Berlin khawpuia a lo awm ngawt dan chu a zawt a. A rawn lantira a awm dan zawng zawng te kha a han zir vel chhin a ni. Hitler-a chuan he lai hmuna a rawn thlen ngawt dan a hriat loh thu a sawi a ni. Hitler-a chu an film set-a hawi harh ver a tum lai chuan Nazi lam ṭang pahnih hian an lo chang a. Hitler-a hi Nazi deuh sawhtu anga ngaiin an lo hnek let ta tawp mai a ni. Damdawiin a awm ngai khawpin a inhliam ta a. Fabian chuan video hlui chu a lo en nawn leh ta ngat ngat a. Hitler a rawn lan dawn chiah khan electric ang maia trek chawk hi a hmu ta a. Chulai hmunah chuan va kal lehin helai hmun hi Hitler-a'n a hun hnunung a hmanna, a bunker awm thinna hmun a nih thu te chu a va finfiah ta a ni. Hitler-a tak tak an hmu a ni tih a hre ta a, damdawi inah chuan kal nghal thuaihin a va zawng ta a, beli ni chiah a lo awm a, a ni chuan Hitler-a chu movie sawtna a awm thu a lo chhang a, rang tak maiin a tlan chhuak ta nghal a ni. Fabian chu a va thleng thuai a, a pistol hian Hitler-a chu a tin ta nghal a, mipuite rilru hruai sualtu a nih thu te chu a sawi a, a chhuah chhal ta chiam a ni. Inchung sangah hian a hruai ta a. Fabian hian ramhuai hloh awm tak i ni, tiin Silai chu a hmet ta a. Hitler-a chu a tla ta vawn vawn mai ni. Nimahsela, second tam pawh a liam hma chuan a hnung lamah hian Hitler-a bawk chu a rawn lang leh a. Ani chuan tuman an thah theih loh thu a rawn sawi ta a ni. Bellini hian cut. Thei lo ti a, an film channa a lo ni reng mai hi a lo ni a. Fabian lem a changkha midang maikawr vuahtu a lo ni reng chu niin, amah tak tak Fabian erawh rilru lam damdawiin mental hospital-ah a lo awm mek a ni a. Hitler-a chungchang a hmuhchhuah tak khan a rilru a ti buai a ni. Hitler erawh a lo lar chho leh ta hle a. Khawlaite fangin lal ang maiin mite chu chibei a buk vel ta a ni. Politics-ah hlawhtling takin a rawn let leh em? tih a lan hmain he film hi a tawp ta a ni.